Ok, a chroeso nôl i fideos Scratch. So, erbyn nawr chi wedi gwneud dwy tutorial um, os ydy creu gemau yn Scratch, a nawr ni'n mynd i edrych ar sut i ateb y tasgau fi wedi gosod. Um, wrth chi wneud y tasgau yma, byddwch chi'n datblygu um, dealltwriaeth o wahanol cysyniadau rhaglenni, um, yn amrywio o dywisiad, um, ailadrodd pethau, so eteri, i fyny at uh, ffwythiannau. So maen nhw'n eithaf, cysyniadau eithaf pwysig, maen nhw'n pwysig iawn yn rhaglenni, a gobeithio trwy wneud y tasgau yma, byddwch chi'n dod yn fwy gyfarwydd gyda nhw ac yn deall nhw'n well. Felly, tasg 1.1, Dechrau gyda'r rhaglen fwyaf hawdd ni'n gallu creu. Ni'n mynd i agor Scratch a chael corlun i ddweud Hello Byd pan ni'n gwasgu y faner werdd. Iawn? So i agor Scratch, dylech chi wybod sut i wneud hwn yn barod, ond rhag ofn, chi'n mynd ar Google, chwiliwch am Scratch, gwasgwch Enter, a wedyn bydd e yn y peth cyntaf sy'n dod i fyny, Scratch Imagine Program Share. Ymwch chi ar dan yma, gwasgwch ar creu neu create os mae fe'n yn Saesneg ar, ar eich cyfer chi. A wedyn ymwch chi'n gwneud hwnna, bydd y dudalen tebyg i hwn yn agor i fyny. Os mae fe'n Saesneg, gwasgwch ar y botwm fan hyn o'r byd, a wedyn dewis Cymraeg. A chi'n barod i fynd wedyn gyda'r tasg. Felly, oedd y tasg yn dweud ni eisiau i'r cymeriad yma, y corlun, So, ni'n gael mewn corlid neu ciplun, sprite yn Saesneg. A ni eisiau fe i ddweud hello byd pan fi'n gwasgu y botwm yma. So ar y foment, stym byd yn digwydd pan fi'n gwasgu e. Felly mae'n rhaid i fi rhoi cyfarwyddiadau, instructions, i'r cymeriad yma i ddweud hello pan fi'n gwasgu hwn. Felly, Pryd ydyn ni eisiau fe i ddweud e? Unwaith fi wedi gwasgu a bod yma. Felly y digwyddiad sydd yn mynd i gadael i'r cymeriad dweud rhywbeth yw pan ni'n gwasgu y fan i'r werdd. Felly os ni'n mynd i digwyddiadau, mae bloc fan hyn, so roi melin. Pan fydd fan i'r werdd wedi clicio, a ni'n llusgo fe mewn i'r canol. Wedyn, ni eisiau fe i dweud rhywbeth. Ac o fewn y categori um, edrychiad, gallwch chi gweld y bloc dweud hello am doiliad neu just dweud hello. Felly, fi'n mynd i llusgo yr un yma a cysylltu fe fel jigsaw. A nawr, yn lle gweud hello, os fi'n gwasgu yn y blwch yma, fi'n gallu newid e i dweud hello byd. A bydd yn dweud e am dy eiliad a wedyn bydd y rhaglen yn stopio. Felly, pan fi'n gwasgu'r banner gwyrdd, y banner werdd, sorry, um, dweud helo byd am dwy eiliad. So, gan i weld, a dyna fe. So, dyna tasg 1.1 wedi wneud. Tasg 1.2, mae rhaid ni addasu y cod fel bod y cymeriad yn dweud helo byd Ond tro yma, pan fydd yr allwedd gofod yn cael ei wasgu, pan mae'r space bar yn cael ei wasgu. Felly, beth mae rhaid i fi wneud yw newid y digwyddiad. So, ni eisiau cadw yr un blog, mae dal eisiau gweud hello byd, ond eisiau newid beth yw'r digwyddiad sydd yn um, actifadu fe, sydd yn gadael ei ddigwydd. So fi'n cael gwared o hwn drwy llysgrifau nôl yn y blociau. Ac yna, os fi'n mynd i digwyddiadau, chi'n gweld pam fod bysell bwch wedi ei gwasgu, so space. Ac fi wedi cysylltu nhw eto. So nawr, pam fi'n gwasgu barn wyrdd, does dim byd yn digwydd, ond os fi'n gwasgu spacebar, wedyn mae'n gweud hello byd. So dyna tasg 1.2. Nawr, tasg 1.3. Rhaid ni ychwanegu ailgymeriad i'r gêm a defnyddio bloc darlledu i gael y cymeriad hwn i ddweud rhywbeth yn awtomatig fel ymateb i'r cymeriad cyntaf. So mae'n gweud awgrym. Cofiwch wrth ddefnyddio darllediadau, mae angen chi defnyddio bloc ar gyfer derbyn y neges hefyd. OK. So mae lot fanna. Ond, mae rhaid ni achwanegu cymeriad arall gyntaf. So sut ni'n mynd i wneud hwn? Wel. Mae'n gweud, dewiswch gorlun na fan hyn. Os ydw i'n gwasgu ar hwn, a fi'n dewis cymeriad all, gan i dewis Abby. Unwaith chi'n clicio fe, mae'n ychwanegu hi i'r gêm. Chi'n gallu llusgo nhw o gwmpas y sgrin. OK. Nawr, chi'n falle wedi sylwi bod y cod oedd gen ni wedi mynd. Nawr y rheswm am hwn yw bod ar y funud fi'n edrych ar cyfarwyddiadau AB yn lle cyfarwyddiadau y cath. Okay, chi'n gallu gweld fan hyn hefyd, mae llun o AB. So, does dim cyfarwyddiadau gan AB ar y funud, so dyna pan mae'n wag. Os fi'n gwasgu nôl ar y cath fan hyn, wedyn fi dal yn gallu gweld y cyfarwyddiadau y cath. So beth mae'n rhaid ni'n neud yw cael, unwaith mae cath yn dweud rhywbeth, fel mae fe yn nawr, mae rhaid ni rhywsut danfon neges cudd secret message i Abby fel bod hi'n gwybod pryd i siarad. Okay? Ar y funud, mae Abby methu clywed, mae, fe, mae hi jyst yn llun, mae'n methu clywed unrhyw beth. Felly mae'n rhaid ni roi neges cudd i Abby fel bod hi'n gwybod pryd i ymateb. So beth mae'n rhaid i ni wneud yw darlledu neges, a a'r ffordd ni'n wneud hwn yw os ni'n mynd i'r blocs uh, digwyddiadau, darlledu, ia, mae dwy bloc darlledu, ond uh, mae yna wahaniaeth bach rhwng dyn nhw, ond dwi e ddim yn bwysig ar gyfer y rhaglen yma. So beth ni'n wneud yw cysylltu fe, a yn lle cael neges rhwng neges 1, fi'n mynd i roi unrhyw well iddo fe. Felly, Tro a fi. OK. So, nawr mae'r cath yn siarad, a wedyn mae fe'n danfon neges cudd, secret message, i'r gêm. So mae jyst yn danfon neges uh, i'r gêm i gyd, pob cymeriad yn y gêm, ond ar y foment, dwi Abi ddim yn neud unrhyw beth. So mae'n mynd i anwybyddu fe. Os fi'n gwasgu Uh, spacebar. Mae fe'n dweud rhywbeth. Mae fe'n danfod neges, ond does neb yn ymateb iddo fe. So, beth mae'n rhaid i ni wneud yw mynd i clicio ar Abi. A wedyn ni'n defnyddio'r bloc yma pan rwy'n derbyn. So unwaith mae Abi yn clywed y neges tro Abi, mae hi'n gallu ymateb wedyn. So os ti'n mynd i edrychiad, mae hi'n gallu gweud Hello Cath. Okay. So, bydd Abby ond yn dweud rhywbeth unwaith mae'r cath wedi danfon y neges tro Abby. So mae fe'n... Fi'n gwasgu spacebar, mae Kath yn dweud hello byd, am doeliad, mae'n danfod neges cudd i'r holl gêm, ac mae Abi yn gwrando am y neges, ac unwaith mae'n clywed e, mae hi'n ymateb trwy dweud hello Kath. So gan i weld. So fi'n gwasgu'r spacebar, mae Kath yn dweud hello byd, unwaith mae'n stopio, Mae Abby yn dweud hello Kath. Iawn, so dyna tasg 1.3. Nawr mae tasgau nesaf yn tasgau her, sydd sy'n golygu maen nhw'n bach fwy anodd, ac efallai mae'n fwy um, perthnasol i pobl sydd yn ysgol uwchradd uh, a wedi wneud maths falle blwyddyn 8-9. Ond Efallai mae pawb gallu gwneud e. Os chi ddim yn hollol siŵr, gallu just dilyn gyda fi a byddai'n dangos chi sut i wneud e. Os chi'n meddwl chi eisiau cael go arno fe, uh, gwasgwch stop ar y fideo, o wedyn cael go, a dewch yn ôl i weld os chi wedi gwneud e'n gywir. OK. So, ni'n gyfod sicrhau fod y cymeriad Yn gyfrifo a dweud canlyniad y hyffaliad, 42 lliosio 67, wedi rhannu gyda 89 tani 4. So dyna'r hyfaliad. A mae'n bwysig fan hyn bod ni'n cofio trefn y gweithrediadau o ran beth ni'n gofyn ei gyntaf. So mae gen i swm ar y top a swm ar y gweiliod. A ni'n mynd i rhannu nhw. So byddwn ni'n gwneud 42 llysydd 67, byddwn ni'n gwneud 89 tynnu 4, a wedyn byddwn ni'n rhannu y ddwy ateb i'r top a'r gweilod. Okay? So, beth ni fel arfer yn defnyddio mewn ysgolion yw corlat, neu cirlat, neu cilrat. Fe di weld lot o um, amrywiaeth yn y enw, ond maen nhw gyd yn meddwl yr un peth. So, Gan i weld. Ni eisiau cath i dweud rhywbeth. So, ni'n gallu cael gwared o Abi am na. So, i cael gwared o Abi, fi'n gwasgu ar y bin. O wedyn, os fi eisiau cath dweud e, fi'n cael gwared o'r cod yma hefyd. Gan i cael y banner gwyrdd. Nawr, ni jyst eisiau fe i dweud yr ateb. So, yr unig bloc sydd angen i ddechrau gyda yw dweud. Ond, ni eisiau fe i ddweud yr ateb i'r cwestiwn. A fi ddim eisiau just rhoi yr ateb gweithio mas hunan a wyd rhoi mewn, oherwydd mae Scratch yn clyfar iawn. Mae fe'n gallu wneud um, cyfrifiadau, calculations, mae'n gallu gweithio mas atebion i cwestiynau maths yn syth. So os ydyn ni'n digon clyfar i dweud fe sut i wneud e, wel, gawn ni weld ydyn ni. Felly, y sum yw Pedridau Lluosi 67, wedi rhannu gyda 89 tynnu 4. So mae tri gweithrediad fan hyn. Okay? A beth yn golygu gan gweithrediad yw lliosi, tynnu, adio, rhannu, ac yn y blaen. So mae gen ni un lliosi, un rhannu, ac un tynnu. Ac yn Scratch, mae blociau ar gyfer pob un o'r rhain. So fi'n gwybod mae angen lliosi arno fi. So mewn Ieithoedd cyfrifiadurol, mae lleol sydd wastad yn un o'r asterixes yma, so y siren, yn lle X. Um, a wedyn, oedd angen rhannu, a mae rhannu yn llinell fel backslash, na, sorry, forward slash, blind slice. Um, a wedyn, mae angen tynnu arni. So nhw yw'r tri gweithrediad sydd angen ar gyfer y sym yma. A sut mae'r sym yn edrych? Wel, mae lliosi ar ben y fraction. So mae llosi yn mynd i fewn y bloc rhannu ar y chwyth. Okay? So mae hwn i'r top y fraction, a hwn bydd gweilod. A beth sydd ar y gweilod yw'r tynnu. So fi'n llusgo fel bod yr ochr chwyth yn ffitio mewn, mae'n gleio i fyny fyna. A fi di adeiladu y fraction. A fi gallu rhoi y holl fraction wedyn, os fi'n gwasgu ar y bloc yn y canol, i fewn i'r bloc dweud. A nawr, fi'n gallu just roi'r rhifau i mewn. So fi sy'n lliosi 42 a 67. Mae hwnna'n cael ei rhannu gyda ar y gweilod 89 Tynnu pedwar. A nawr, yn lle gweud y sum, bydd y cymeriad jyst yn dweud yr ateb. So gan i weld. Yr ateb yw 33.11. OK, dyna tasg 1.4. A mae un ar ôl, un mathemategol arall. So, Cyfarwyddwch gymeriad i gyfrifo a dweud canlyniad y hyfaliad. Ail isradd 5, lliosi gyda ail isradd 6. So, bydd angen i ffeindio bloc ail isradd. A dwi ddim yn peth hawdd i wneud. Cael go, chwiliwch os gan chi ffeindio bloc ail isradd. Mae'n anodd, ond meddwl ble byddwch chi'n ffeindio fe. Mae'n rhywbeth mathemategol. So falle o fewn y rhai gwyrdd yma. OK. So, lle chi'n ffeindio fe, mae un bloc reit ar y gweilod fan hyn. Mae'n gweud abs o rhywbeth. A mae hwnna'n ffwythiant uh, mathemategol. A chi'n gweld bod yna saith sy'n pwyntio i lawr. Ac os fi'n gwasgu y saith yma, mae ffwythiannau eraill. Llawr, nenfwd, sain cos tân ac yn y blaen, ond mae gen ni ail isradd fan hyn. Okay. A ni eisiau gwneud hwn ail isradd 5 ac ail isradd 6, so beth sy'n mynd i wneud yw Copïo y bloc yma, so dyblygu fe, duplicate. Os fi'n de-clicio, right click ar y bloc, gwasgu dyblygu, mae'n awr gyda fi dau. A fi'n mynd i cael gwared o'r blocs yma, heb la am rwy'n lliosi. A beth yw'r hyfaliad eto? Ni angen ail isradd 5, lliosi gyda ail isradd 6. Okay, so mae gen ni lliosi. Ac ar y ddau ochr, mae ail isradd yn mynd yn y blocs. A wedyn ni sy'n rhoi'r rhifau mewn. Ail isradd 5 ac ail isradd 6. So dyna'r hyfaniad i gyd. Rhoi e o fewn y dweud fel hwn. A wedyn fi'n gwasgu barnau'r wyrdd a'r ateb yw 5.48. Okay, felly gobeithio chi wedi uh, dilyn y fideos yma. Yn y fideos nesaf, byddai'n gofyn i chi ceisio um, cwbl higher task eich hunan, a wedyn dod yn ôl i weld fi'n esbonio sut i wneud e. Ond mae hwnna'n cyflwyniad um, byr iawn i Scratch, a jyst i chwarae gwmpas gyda rhoi blociau at y gilydd, a gwahanol pethau mathemategol sydd y gael, ac yn y blaen. Okay, yn y fideo nesaf, byddwn ni'n edrych ar sut i ddefnyddio newidynnau. A mae newidynnau yn cysyniad pwysig iawn iawn mewn um, rhaglenni, ac os chi'n deall nhw, byddwch chi'n ar eich ffordd i fod yn rhaglen o'r arbennig um, ymhen ddim amser o gwbl. Oce, okay, diolch am wylio. Gwelch chi yn yr un nesaf.